Di zuɣu bɛ pula Alkur'aani pu buyi din sheena Madiina, din sheena Maka. Aaya shɛŋa be di puuni ka di ni nyɛla Madiina aaya n-daa nyɛ li ka bɛ zaŋ li pahi Maka suuranim ni. Amaa Suurat Al-A'raaf di zaa sa sheela Annabi Muhammadu sanna ka di bi kal li pahi Maka suuranim puuni. Di zuɣu tawhiidi yɛtɔɣa be di puuni pam, Naawuni nagaŋtali yɛtɔɣa be di puuni pam, domini Maka chɛfurinim daa na bi baŋ Naawuni na ti tam la na, ka doma Naawuni booni ba zaŋ chani tawhiidi polo, liya'rifu Allaha wa yu'minu bihi, ni bɛ baŋ Naawuni ka tooi yɛlimaŋli. Di zuɣu a yɛn nyami ka tawhiidi ni shiriku shiriku ka di yɛtɔɣa galisi di puuni. Surat Al-A'raf, Ninvuɣu shɛba yɛn ti n gbubi lala yuli ŋɔ maa ka n Duuma Naawuni zaŋ li ti ba. Di zuɣu ka yɛli bɛ yɛtɔɣa Alkur'aana puuni N Duuma Naawuni malila yili dibaayi bee ayaayi alkur'ɛɛ Chiyaama. N mali Janna wa imma annaar. N mi alizanda ni ka shɛba ti beni, Naawuni chɛ ka ti sa ti nyɛla alizanda niriba. Wa in maa buɣim ni a ni gum ti ni buɣim. Di zuɣu di ti ka kamani yuŋ ni yi sabigi ka ti kul ti dɔri to yinsi ka shɛb bɛn chani gilindi la ayi. Sokam yɛn bela alizanda ni bee ka bɛ be buɣim ni. Amaa bambɔŋɔnim maa ban ŋun ŋuna n-duma Naawuni yɛn ti gahim ba mi n-yihi ba, o bi kpɛhi ba alizanda. o ni bi kpɛhi ba buɣim ni bɔzuɣu, ka zaŋ ba chaŋ ti tam kuŋkuni shɛli beni ka booni li A'raaf. Lala kuŋkuni maa zuɣu ka saɣili be di mini alizanda mini buɣim sunsuni. Bɛ yi ʒe di zuɣu bɛ yi tam di zuɣu bɛ lihirila buɣimnima. Bɛ yi ŋmaligi lihi bɛ yɛn nyɛla alizandanima ban lala A'raafu ŋɔ. Di yi ti niŋ ka bɛ ŋmaligi lihi alizanda ni n-nyɛ alizanda bihi bɛn be nyaɣisim shɛŋa ni entertainment noli, Naawuni kpɛhim ma alizanda. To ni Naawuni kpɛhi n-ti alizanda, ka bɛ nya ka bɛ niŋ kɔre, ka yɛri bɛ suhu ni, Ndoma Naawuni na ti tanlana wɔri kpɛhi ti alizanda ŋɔ. Bɛ yi ŋmaligi lihi buɣim bihi, ka bɛ nya buɣim bihi ni be muɣisigu shɛŋa ni, fitin shɛŋa ni bɛ ni be. azaaba shɛŋa ni bɛn be, ka bɛ yɛli bɛ suhuri ni, Doma Naawuni di kul chɛ ka ti kpe yili ŋɔ ni, ti ni na tam shɛli ŋɔ ti paɣi Naawuni. Di zuɣu a mi nya ka so yɛli ni bala zanda varanda ni, so ni ti tooi yɛli ni bala ka o ti be A'raafunim ni, bɛ bi yɛn tam nimaani forever. bɛ mali bɛ yɛn kpe luɣ shɛli polo. Lala ni ka bɛ yɛn be Kandoma Naawuni na ti tam lan nambɔɣu ti yu ni o aadalichi, ka o yɛli ba ni bɛ kpɛm alizanda ka bɛ kpɛhi ba alizanda ni, hal ti sa ti yɛn tam nimaani. Bɛ ni nyɛ ba nima, bɛ ni nyɛ ninvuɣ shɛba bɛn tuun biɛri ni bɛ tuun suma ni bɛ tuun viɛla dii ti saɣisi taba. Di zaŋ li tam bin zahindirigu zuɣu di zaa nyɛla dede same same o ku tumla tuumbiɛri o ŋma ka naa lahi tuun tum tuunviɛla ŋma ka di zaa kana ti saɣisi taba. N Duuma Naawuni nyɛla aadalichi Duuma. wa mali din viɛra di mi ku tooi kuli so alizanda ni, wa mali din bɛ di mi ku tooi kuli so o buɣim ni, dama di siɣisimi ni tuun viɛla. Naawuni, Fa'aalun lima yurid, O tumdila o ni bɔri shɛm. o mi bi tumdi ka so mali piibu ni lihigu di puuni o mi nambɔɣu wasi'at kulla shay o nambɔɣu gbilila binshɛɣukam ka Naawuni nambɔɣu ti yu ka o zo ba nambɔɣu ka chɛ ka bɛ zaŋ ba kpɛhi alizanda ni ban ka bɛ boli Ashabul A'raf. Di zondoma Naawuni yɛliya, Ti je ni ti zaŋ li kpe ka di ti deegi ti nyaŋ n-karim aaya shɛŋa ŋɔ. Amaa din nyɛ Shahrul Kur'aan, Alkur'aani gɔlli ka ti be ŋɔ. Ti bɔri ka ti karindila Alkur'aani maa di zuɣu ka ti gbahiri aayanim luɣ shɛŋa na nti pahira n-sapɔtiri yɛtɔɣa maa ka di chana.

din yi luɣ shɛli polo la m-bala. Suurili ŋɔ puuni ti pun kari li ka di gari, Zondoma Naawuni ti bi yɛn chaŋ katiŋa aaya din kul nyɛ tuuli maa. Dini ka ti yɛn yɛli? Naawuni yɛliya. Wa bainahuma hijaab. Bainahuma hijaab.
Buɣim bihi mini alizanda bihi sunsuni. Ni ban yɛn ti tam lala zolima maa zuɣu kunkundaa maa zuɣu, baynahuma hijaab, saɣili ti yɛn bela bɛ sunsuni, niɛ ti yɛn bela bɛ sunsuni, pateesa ti yɛn bela bɛ sunsuni, bintaɣirigu ti yɛn bela bɛ sunsuni, bɛ ku tooi kpe alizanda ni, bɛ mi ku tooi kpe buɣim ni, baynahuma baynahuma hijaab.

Naawuni dab shɛb n yɛn ti ʒi ni ʒe nimaani, wa ala al aarafi rijaal, ka bɛ ti yɛn ʒe nimaani n guhiri Naawuni fukumsi, n lihiri Naawuni ni yɛn kpɛhi ba luɣ shɛli polo, n lihiri Naawuni ni yɛn naai ba ni shɛm, n lihiri Naawuni ni yɛn niŋ ba shɛm Naawuni na ti tam lan yɛla ni bɛ tam nimaani yaa. Ya'rifuuna kullan bisiimaahum. Ka sokam mi o maŋa ni o daalaama, sokam mi o maŋa, buɣim bia yi nya bɛ miya, alizanda bia yi nya bɛ miya, bisiimaahum, sokam mali la alaama wabiɛhigu puuni.

ka o ko ka Naawuni tim na. Naawuni tim tuumba na pam. Naawuni tim anabbaawɔnim na pam. Ti mi zaa ti yɛn tuumi gaba n-gab taba Chiyaama. Dini ka Annabi yɛn zaŋ wɔlig o daali umma? Dini ka Annabi Muhammad yɛn zaŋ baŋ o daali umma? Siimaahum, ti daalaama nima, ti daaliwalla kɔbtuɣa. Ti ni paɣiri ti daalɔwalla kom ŋɔ maa di yɛn ti ŋmaami suɣusuɣu ka di ŋmaai nyɛlisira ka di ŋmaagi nyaɣisira ka di ŋmaagi m-piɛla dini ka Annabi Muhammad yɛn zaŋ baŋ o daalɔumma. Di zuɣu kɔnyuri yi ti gbaagi niriba, Annabi Muhammadu mali o kɔbaŋ ka bɛ yɛn chaŋ ni bɛ ti nyu li, ka niriba daa chaŋ nimaani, ka malaaikunim ʒe soli ni n-taɣiri shɛba ni Dagbeya ni zana n-kuli ŋmɛri ba ŋmara ŋmara ŋmara, yinim di paaya nimaani.

N daali umma m-bala, bahi n-ya ba ka bɛ kana nyu kom ŋɔ, domin nir yi nyu lala kom ŋɔ maa, kɔnyuri ku lan gbaag o, kul mali wara. Naawuni sa chɛ ka ti nyu anab Hawudu maa, kaman malaaikunim yɛl a Annabi, Laa tadrii maa ahdathuu ba'dak, A bi mi bɛn daa taɣ a daadiini maa nyaaŋa shɛm, bɔraa nyula bidiɛɣu. Ka n chɛli shɛm zali ba nti ba, ka dini ka bɛ zaŋ jɛm paana Naawuni ŋɔ? Ka dini ka bɛ zaŋ jɛm m paana Chiyaama ŋɔ? Bɛ daa taɣi adiini maa. Bɛ daa kpe yɔɣu. Ninvuɣ shɛb mi yɛtɔɣa ka bɛ daa chaŋ ti kpuɣi mali tumdi tuma. Ka Annabi yɛli ba, Buɣdan, buɣdan, suhkan, suhka, yi katiŋa m-bɔŋɔ. Niŋ ya ma katiŋa, di chani ya ka n yɛri ya, niŋ ya katiŋa. To di zuɣu, Ya'rifuuna kullan bisiimaahum, bɛ yɛn ti baŋdila sokam ni o daalaama. Ndoma Naawuni na ti tam nana din ti gbaari gbal ni ŋɔ, ka a dii suhu vali din ti na chaŋ ti na tam kunkun daa ŋɔ zuɣu, ka a dii kana straight forward n-chaŋ ya, ee, alizanda ni. Naawuni chɛ ka ti sanyoo din ti kul yɛn nyɛ tuuli titi ka ti yɛn nyɛla alizanda ni. Naawuni niŋ lala titi. To di zuɣu Surat Al-A'raf. Dini ka o yɛli di yɛtɔɣa ti yɛn kpalindi ni din lɛbi ti yuuni ŋɔ tafsiri ti mi pun niŋ li ka di gari. Suuratul A'raaf ŋɔ maa di mini di di galisim ni di wɔɣilim maa aya kɔbishiyi ni dibaa yɔbu. Annabi alayhi sɔlaatu wassalaam Riwaaya kara ni o zaŋ li puhi la Magaribi jiŋli. Magaribi jiŋli. Ti mi zaa mi ka Magaribi di mali la raka'a diba ata. M ma nim ŋɔ so daa yɛli ni afa mi mi diba anu n-nyɛli. Ti ni niŋ li naafila shɛli Magaribi nyaaŋa maa ban kalinli mi pahi di zuɣu niriba pam puhiri la Magaribi raka'a diba anu. Raka'a dibaa ayi shɛli din nyɛ naafila ka ti puhiri maa, di kalli mi pahi ka di nyɔ dibaa ala, dibaa anu, di zuɣu bi pirigi li yinsi. Di yi pala jiŋli ni ka o kara ti puhi, o puhiri la raka'a dibaa anu ni magaribi nyɛla dibaa anu. Hali so mi yɛli ma ni ka ishaai nyɛ dibaa yopɔin domin shɛfɛɛ ni wutiri yi pahi di zuɣu lala ka bi gbubi magaribi dibaa ata. tuuli maa Fatiha ni suurili bee ni aaya dibaa ayi maa lala ka di chana ka zaɣ'yini maa karim Fatiha to Annabi ni yɛn zaŋ aaya kɔb'shi yi niriba ayɔbu zaŋ puhi magariba maa yi wula ka o yɛn niŋ di zuɣu riwaaya maa yɛliya ni o daa pirlimi buyi zuɣu raka'a ayi maa zuɣu ni Di zuɣu raka'a yindi kam a calculation alaasabu raka'a yindi yan deela dibaa la kɔbiga ni dibaa la dibaa ata ka din bala dee dibaa la kɔbiga ni dibaa ata Afa Daawud Afa Abdulhannaan ti lima ŋɔ soyi zaŋ ti puhi magaribi jiŋli. kɔbigu ni diba ata ni a to ni bɛn yi ka chɛ o zali nimaani himma n-daa beni. Tɔ amaa bɛ bi yɛl a mi ni nyin ni nyin deei nyin li mam a wum ŋɔ maa ka yi ni a nab daa zaŋla lala n ŋɔ maa zaŋ puhi jiŋli a ni ti a ni ti amaŋ yɛl li. Di ŋmanila doo daa chaŋ Maka ma ka li mam Subayyil, wara malila nyɛkpirigu. Bɛ yi daa yiɣisi jiŋli ka o yɛn ni, Istawu! O yɛn yɛli li mi ka di nyɛ nyɛkpurigu, Zaŋ! Zaŋ! Ka o yɛn chaŋ Makka maa, o tɛhi ni di gba nyɛla adiini, dama maa ka limam lala ka o niŋda. O ni ti kuli o yɛli, Limam mi n-daa nyɛ o, ka bɛ yiɣisi jiŋli ka o gba yɛn ni maa, Zaŋ! Zaŋ! Ka di daa niŋ tiŋ maa ni niŋ lahazibisi pam, ka yaɣi afa ʒiŋ ŋɔ maa yina, ŋɔ ni lala ka ma ka liman niŋda. Do di zuɣu Surat Al-A'raf di jii ni kuli nyɛ shɛm m-bala. Yuuni maa, tira karim zaŋla di aaya kɔbiga ni pihiwei ni dibaata, kɔbigi ni pihiwei ni ata dini ka tira zani. Dini ka ti yɛn yiɣisi, amaa ti daa zaŋla kɔbiga ni pihiwɔi ni ayi, ka ti yɛn pili di tafsiri, di bi yɛn chaŋ shee ti zaŋ kɔbiga ni pini yini ŋɔ n-zaŋ jɔini li, di zaa malila bukaata ni taba. Shee ti zaŋ kɔbiga ni. Pi kɔbigu ni pi wayi ni zaɣ yinda ŋɔ maa n-kana ka tafsiri maa naan chaŋ, ka aya maa naan chaŋ, ka fasara maa naan chaŋ. Di zuɣu afani karinli ŋɔ n-chaŋ ti pili kɔbiga ni pihiwayi ni yini, kɔbiga ni pihiwayi ni ayi,

Nimmɔɔ yɛtɔɣa ka Naawuni na ti tamla ni yɛn yɛli. Lala yɛtɔɣili ŋɔ maa nyɛla din yɛm ti zaamani ŋɔ, ka di fitina din nyɔɣi ti pam biɛla n-yɛn yi lala yɛtɔɣili ŋɔ ni. Di nyɛla n busim yɛtɔɣili, zuɣu biɛɣu yɛtɔɣili, zualinsi puuni Naawuni maŋmaŋ yɛla ni zualinsi bi lahi paai lala tuun shɛli o ni yɛn yɛli ti ŋɔ maa. Domin doma daa yi ni, Inna ashirka la dhulmun adhim.

Nyimmoo yɛtɔɣa ka o daa gahim m-mali n-tiri o saɣisigu, m-mali tiri o nasiha ni o sa bɛ viɛnyɛliŋga n-sa nyɛ tiligimsim Naawuni na titamlan sani. O daa boligu dapali maa ka yɛl o.

Nir ka a bo binshɛɣu pahi Naawuni ni ti tam lan zuɣu, jɛma ni n-nyɛ li, yɛtɔɣa ni n-nyɛ li, tuma ni n-nyɛ li, laa tushrik billaah, nir shiriku di bo nintahili ni Naawuni ni ti tam lana, di zaŋ Naawuni ni ti tam lana wɔŋ gahim ni yɛtɔɣ shɛŋa ni a zaŋ, Ninvuɣ shɛb ŋun bee binshɛŋa maɣisi Naawuni ni lala yɛla ŋɔ maa kuni, laa tushrik billaah, domin bɔ zuɣu? Inna shirka la zulmun aziim. Domin shirku ni bɔŋɔ maa, di nyɛla zualin titali, zualin karili n-nyɛ li, ka Naawuni bi bɔri li. Di zuɣu dini ka Naawuni yɛn zaŋ pili aaya maa ni Naawuni bi bɔri li zaa kahikahi, o bi bi chɛri din taali ni di yi kpi ni dina. Amaa! Tataya bihibihi ŋɔ n-dimi Naawuni na ti tamlan daali kauli puuni ni o ni chaŋ paŋ ti banda shiriku.

A yɛtɔɣa puuni n-nyɛ li, a tuma puuni n-nyɛ li, a jɛma puuni n-nyɛ li, ni sam, laa yaɣifiru an yushraka bihi, O ku saɣi nyin dee kpi ni dina n-kpe buɣim ni. Tɔ lala zuɣu yaa! Wa yaɣifiru maa duuna dhalika liman yashaa. Amaa din bi paali wa chɛri paŋ la, zina ka a niŋ, ka yiɣisigu, ʒiri, faai, amaana,

A ku lahi nyɛ soli yina Naawuni gumti ni shiriku. Di zuɣu shiriku nyɛla din ni chɛ ka daadam tuma ka di bahi yoli, ka daadam wahala ka di bahi yoli, ka o jɛm Naawuni ka o jɛm ya la, ka ndoma Naawuni sa n-zaŋ o vili niŋ buɣim ni domin ka shɛlikam o ni niŋ shiriku maa zuɣu.

Tafashat, lala bini ŋɔ maa di zahira maa di yila palo mini yi zahira ka niriba kpalim booni niriba zaŋ chaŋ di polo neenima n kana ti saɣim bɛ kali shiriku kali. Di zuɣu ka n Duuma Naawuni ni ti tamli na. O yɛn zani aaya ŋɔ zuɣu ni n yɛli ti shiriku di khutuura. Niri niŋ shiriku, wan kpalim buɣim ni. Amaa Naawuni dab shɛb beni tahtal mashi'a, bɛ tɛɛn bela Naawuni yubu puuni, o bɔra ka o niŋ ba buɣim ni o bɔra ka o yihi ba banda shirikulana.

Bɛ niŋdi lala la, ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay'an wa hum yukhlaquun, Duuma shɛb yɛn kpuɣi n-zaŋ bɛ pahi Naawuni zuɣu jɛmdi ŋɔ maa, bɛ mi ka shɛli nol ni, bɛ ka bukaata shɛli din ni tooi n-ku n-tin ya. Bɛ ka maligu shɛli din ni tooi mali tin ya, dama bɛ ku tooi tin ya pɔhim, bɛ ku tooi tin ya yuŋ, bɛ ku tooi tin ya sakum, bɛ ku tooi tin ya alaafee, bɛ ku tooi tin ya ariziki, bɛ ku tooi tin ya bihi. Ayushrikuun, dimbɔŋɔ yi niŋla shiriku m-bɔri duumanim pahiri Naawuni na ti tam lan zuɣu, m-bɔri binjɛmda pahiri Naawuni na ti tam lan zuɣu, M bɔri nyin dahi pahiri Naawuni na ti tam lan zuɣu. Ki yi bɔ ninvuɣ shɛba m-mali jɛma mali jɛmdi ŋɔ maa, ban nyɛla ninvuɣ shɛba bɛn ku tooi nam binshɛɣu hal zooi, salinsa ʒee bi ku tooi niŋ, bɛ ni daa nya shɛli yaa, wa hum yukhlaquun, bɛ nam ba n-nyɛ ba, man Naawuni n-nam ba. Man Naawuni n-yihi ba na biɛhigu puuni, di daa pala ban beni, ka nir ŋun ni chɛ Naawuni ni ti tam lana ka chaŋ ti kpuɣi kuɣili lɛbi duu maa, n-chaŋ ti zaŋ ti gburigu lɛbi duu maa, n-ti chaŋ ti zaŋ binnɛma wuu n-nyɛ o, nyɛbugu n-nyɛ o, ŋuni n-nyɛ o, tinsi pambu duumanim ni nyɛ shɛm m-bala ŋɔ maa. ayushirikuuna maa laa yakhluku shay'an wahum yukhlakuun ka bɛ nyɛla bɛn nam bin shɛba bɛ bi nam bɛ maŋa n-du ba Naawuni n-nam ba ka yi di yi chɛ ka n jɛmdi na so ŋun nam ba maa di zuɣu ka o yɛn ni o namya mina ni yi ti jɛm o. Di zuɣu tafsiri baŋdiba yɛliya ni aaya ŋɔ inkaarun Naawuni kamina ni o ti zaɣisi shiriku

Ban jɛm Naawuni ka zaŋ duuma shɛb pahi Naawuni na ti tam lan zuɣu jɛmdi la, n yɛn suhi suhigu ka suhir a kpiimba, Bɛ yiɣisim n-deei kom ŋɔ nyu, ka mali a bukaata ŋɔ ta, ka tum tuuni yaagaza ta, din ni maa zaasa di shiriku kandoma Naawuni na ti tam lan yɛri ŋɔ maa? Dɔbia a ni booni ninvuɣ shɛb ŋɔ maa, ni duuma shɛb a ni kpuɣi ka bɛ nyɛ duumanim ŋɔ maa, makhluukatun, binnambani, marbuubatun, Naawuni n-lihiri ba, Ŋuni n-su ba, masnuu'atun, yinim manmaŋ m-mali ba li ba, n-kpe n-kpe ba, m-me m-me ba, n-sansa ba, Daadam. ni ku hankali ni yiɣi ka tooi maa. Hal ka nachimba yina zaamani ŋɔ ni ni bɛ booni ma la common bumboo, common sense nima, to buɣa jɛmbu shee ni shiriku niŋbu shee nimaani ka common sense bi tumdi tuma. Di zuɣu Duuma Naawuni ku yɛn nyami wurim ba zaasa aayanim ŋɔ ni. Bɛ ni chɛ bɛ ni gbibi shɛli ŋɔ maa ka labina nti doli Alkur'aani dini n-nyɛ common sense. hankali ni tumdi tuma luɣ shɛli polo m-bala ŋɔ maa. A binnamda maa, laa yamlikuuna shay'an min al-amri aw laa yamlikuuna min al-amri shay'a, bɛ ka niŋsim shɛli yɛlli kam puuni, ni ti n-ku nya ba di ti. Lala duumanim ŋɔ maa bɛ kul nyɛla zaɣ vuri. Lala duumanim ŋɔ maa bɛ kul nyɛla ban fɔnfɔ bɛ bi damda hal yi ŋmɛ ka yihi naba ti ba bɛ ku tooi chaŋ, nuhi ti ba bɛ ku tooi kpubi, nina ti ba bɛ ku tooi nya ka wula ka a yɛn zaŋ o lɛbi Duuma? Laa tadurru, o ku tooi niŋ chuuta shɛli, wa laa tanfau, o ku tooi ti anfaani shɛli, wa laa tantasiru li aabidiiha, yi ban jɛmdi o ŋɔ, yɛlli yi paaya o ku tooi bo nasara tin ya, tom n yɛn nya nya bɛ ku tooi yina n yiɣisi ni bɛ tuhi sɔŋ ya, ka bo so ka yɛn zaŋ ba lɛbi Duumanima? Nyɛ ŋun jɛmdi o ŋɔ. A paliya garo ni hankali, dama a nyarimi, ka wumda, ka gbaara, ka chana, ka wula ka a yɛn jɛmdi binshɛŋɔ? Ŋun ka lala ŋɔ ni ŋɔ maa zaasa, o bi nyara, o bi wumda. Ka n Duuma Naawuni na ti tam lana, ŋuni n-nyɛ ni so ŋun yihi ba na, ka gol a na ni a kana ti jɛmla ŋun Naawuni na ti tam lana? Tɔ di zuɣu Duuma Naawuni na ti tam lan bɔhiri bɔhigu kpɛŋ ŋɔ ni, ka baŋdiba yɛli ni lala bɔhigu ŋɔ maa di gbaarila maana dibaata, Tuuli, Ayushrikuuna, Al-Istifhaamu Lit-Tawbiih, Naawuni na ti tam lana, O yɛn lihimi ʒiɛm ba hankaya n-galim ba ka fihi ba ni nir ŋun kam ti zaŋ binshɛɣu lɛbi Duuma jɛmda? N maa ka o jɛmdi li pahirila Naawuni zuɣu bee ka o jɛmdila di kɔŋko? Naawuni ni o galiya ka feei lala nir ŋɔ maa, o common sense la o bi zaŋ li tum tuma, o hankaligu o bi zaŋ tum tuma. Biŋkɔbigu ni piɛɣu o so domin Naawuni di taala hankali ŋɔ maa. ni a zaŋ jɛm na so ŋun nam a ni jɛmdi binshɛɣu maa, amaa mi o zaa nyɛla binnamda, ka wula ka a yɛn piigi o lɛbi Duuma jɛmda? Di zuɣu Naawuni galimiya ka feegi lalanim ŋɔ maa, ka chɛ ba ni, Aai! Ni bɔhigu ŋɔ maa kpe ŋ-ŋɔ, lita'ajjubu wal-inkaar, Naawuni yɛn lihiri o niŋla lahiʒibisi ni ninvuɣ shɛb bɛn niŋdi lala ŋɔ maa. Haŋkali ku tooi deei li. Wula ka a hankali yɛn be a ka a zaŋ kuɣili lɛbi a Duuma, ka a zaŋ ti gburigu lɛbi a Duuma, ka a zaŋ tihi lɛbi a Duuma, ka a zaŋ kuliga kom lɛbi a Duuma, ka a zaŋ nyɛbiga lɛbi a Duuma, n-zaŋ wuu lɛbi a Duuma, n-zaŋ a daadam kpee lɛbi a Duuma, N zaŋ a ba ni a ma nima ni a yaannima ban kpi ka bɛ kɔba wɔɣa ka bɛ chaŋ ti kurigi ba, ti ku lahi nya ba n-lɛbi Duuma. Ayaliiku bisaliimi l-aqli, ŋun hankali yi mali alaafee, yin yahili bi paali o ni bi di bindira ka di vuugi a hankali ŋɔ maa. Kayfa yaj'alu al-makhluqa, Wula ka o yɛn zaŋ bini namdi li, al-'ajiz, ŋun ku tooi tum tuun shɛli, o ku tooi faagi o maŋ bahi, biri ti yɛli ni o faai nyini ŋɔ bahi, ka a yɛn zaŋ o maɣisi Naawuni na ti tamlana ŋun nyɛ al-Khaliq al-Qadir, ŋun nam ka mali yaa mali yiko ni tooi tum n-tum binshɛɣukam? Kpɛŋŋɔ maa wuhirila daadamanim ʒilinsi ni bɛ common sense ni bɛ tum tuma shɛm bala ŋɔ maa. Toli zuɣu Kandoma Naawuni niŋdi lahiʒibisi ka bɔhiri bɔhiri ayushrikuuna maa laa yakhluku shay'an wa hum yukhlakuun? Di ni bɔŋɔ, kara niriba beni, haŋkayanim beni, n ni bo duumanim pahi Naawuni na ti tam lan zuɣu jɛm? m-bɔri bɛ bukaata maligu ka di pa Naawuni na ti tam lan sani shee bɛ bi nandi taba. Naawuni na ti tam lan galinya ka fiigi ka niŋ lahiʒibisi ka zaɣisi ni o nya li dabili sani. Domini yi ni ninvuɣ shɛba ban zaŋ duumanim pahi Naawuni na ti tam lan zuɣu jɛmdi maa, alhaali bɛ zaa sa binnamda n-nyɛ ba. Bɛ zaa nyɛla binnamda. fakaifa yakunuuna aaliha wula ka bɛ yɛn lɛbi duuma nima a bɛ namdi kpee m-bala wula ka o yɛn lɛbi duuma ta Naawuni n na ti tam la ni na maa min o zaa wa laa taa'ata li makhluuqin fi ma'siyati al-khaaliq di bi tu ni a zaŋ doligu zaŋ doli a bɛ namdi kpee din yɛn zaŋ a kpe Naawuni na ti tam la n taali ni Naawuni zaɣisiya ni shiriku Naa bo nyin tahili pahi ŋun Naawuni na ti tam lana, domin n Duuma Naawuni, di ŋmanila Annabi Ibrahima yɛtɔɣa, o daa bɔh o ba, Qaala ata'buduuna maa tanhituun. Qaala ata'buduuna maa tanhituun.

Hal o ba daa nyɛla ŋun kɔhiri buɣa maa. O daa balli tiri ŋun Anab Ibrahima ma gba ni o zaŋ yi nti kɔhi n-zaŋ kpe daa. Ŋun daa saɣim o ba daa maa gari binshɛɣukam. O ni tooi bo mihi niŋ ba n-vɔri ba, ka mali daadali. Ŋɔ la yɛn da binshɛɣu din kari maŋ anfaani biri ti yɛli di di niŋ yim ŋɔ anfaani. Din kari maŋ anfaani waraa mɔlli mɔlo shɛli bee mɔligu shɛli din nyɛ din be pam hali ka niriba ti chaŋ ti yɛl o ba a bia ŋɔ maa n saɣim maa daa maa a business maa din wurim din kpi. Dama a ni mɔlli mɔli shɛli maa so ku lahi da li. Di zuɣu dahin shɛli o daa yɛl o ba n-yɛl o niriba maa qaala. Qaala ata'buduuna maa tanhituun. M ba,
n niriba, ata'buduuna maa tanhituun, yi jɛmdila binyɛr shɛŋa yi ni maŋmaŋ ni kpe n-kpe ba, dal yi ni chaŋ mɔɣu ni ti ŋma tihi maa na. Nti kpe n-kpe li lɛb Duuma nima ka jɛmdi li. Hankali ni tooi deei n ŋɔ, a mi n-nyɛ shɛli ka di ŋmanila dee beebi kɔba. Di mi barina yaɣiya ba lee naŋ jɛliya polo. Bɛ ni tooi gbibi li ka mali shɛriti kuhiri din n-kuhiri so ka di paari o ha. Shɛyitɔɣuni ni yɛn zayyana lahum shɛyitɔɣunu a'maalahum ka shɛyitɔɣuni dihi nachinsi o ni bɔri ni o kpɛhi ba yɔɣu maa ka di niŋdi ka bɛ shiri tirili yɛlimaŋli, Ata'buduuna maa tanhituun, Yi jɛmdila binyɛr shɛŋa yi ni mamaŋ ni kpɛli, yi ni mamaŋ ni mɛli, yi ni mamaŋ ni sali. Duumanim maa zaasa a yi doli na, yim maa nyini n-chaŋ nti piigi a kuɣili na ti sɔŋ, ka kɔri ti viɛri li. Ee, bee nyini n-chaŋ ti zaŋ na nti kpe n-kpe li zaŋ zali? Bee nyini m-me li, bɛ yi laɣim yaɣiri m-me li la? Nyini n-niŋ li maa, tam a taɣibuduuna maa tanihi tuun, ka ŋmaligi yɛli ba wula? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yini m-mi.
Allahu khalakakum, Naawuni n-nam ya ka nam ba, ka wula ka yi ku jɛm na so ŋun nam yi mini ba zaasa maa, ka zaŋ bambɔŋɔ maa yi bin namdi taba n-ba lan jɛmdi ba? Naawuni nam ya mi ni yi ni tumdi tuun shɛŋa zaasa. chɛliya buɣa maa jɛmbu. To di zuɣu ka afanim yɛli ti ni aaya ŋɔ, Ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay'an wa hum yukhlakuun? Dimbɔŋɔ, bɛ bɔrila duumanim pahiri Naawuni na ti tam lan zuɣu jɛmda, ka bɛ ni bɔ binshɛŋa n-jɛmdi maa. Bɛ nyɛla bɛn namdi shɛba n duma Naawuni ni nam, ka bɛ asal nyɛla bɛn namda n-nyɛ ba, bɛ ka bɛ maŋ sulinsi bɛ yihi ba bina, kaman bɛ ni yihi yi gba zaasa shɛm maa. Ni aaya ŋɔ di kamina ti wuhiri ti butlan shirk, shirku din bi viɛl shɛm. Ti yim shirku ni di bi viɛla. min jamii'i l-wujuud, di soli kam ni di nini kam. Aya ŋɔ kana ti wurindila shirku. Di kana ti wurindila buɣa jɛmbu. Di kana ti wurindila duuma ni m-bo m-pahi Naawuni na ti tam lan zuɣu. Hali m pahi ni ŋɔ, ka nin yi tiɣili ni din tooi ku bukaata ti ma, Din tooi chɛ ka n paasi tɛɛsi ni ka zaŋ a tɛɛsi paasibu zaŋ dalim pɛɛn ŋɔ, a niŋ shiriku ni Naawuni ni ti tamya na. A foon ŋɔ bin shɛk kam bɛ labisiri li mi tiri ŋuni Naawuni ni ti tamya na, ŋuni n-niŋda? ŋuni n-tumda di zuɣu, aaya ŋɔ kanna n-ti wurindi shiriku n-ti kariti ti yihiri shiriku ni, ka lee wuhiri ti ni ti zaŋ jɛma gahirisi gabi n-gahinli zaŋ ti la ŋuni Naawuni na ti tamli na. Laa tusrafu li ghayrihi, bɛ bi zaŋdi jɛma tiri so sai Naawuni na ti tamli na. Jɛma bi jɛmdi a ninsal kpee. Di bi jɛmdi nanima, di bi jɛmdi kpamba, di bi jɛmdi annabbaawa, di bi jɛmdi malaikunima, di bi jɛmdi alizinnima, fa kulluhum abiidullah, bɛ zaa nyɛla Naawuni daba. Naawuni binnamda n-nyɛ ba. Di zuɣu Chiyaama dali bɛ zaa yɛn kamina Naawuni na titamlan sani ni dabtim ni dabtali. Sokam nyɛ Duuma. Ti zaa nyɛla Naawuni daba ka o nam ti zaa sa ni ti kana ti jem o. Falaa yajuuzu an yu'baduu min duunillah. Bɛ namdili kam di bi tu kamaata ni a jem o ka di kpa Naawuni ni ti tam lana. Di zuɣu ti jɛma puuni ti di zaŋdi ya Duuma shɛb pahiri Naawuni ni ti tam lana. ti suhisi puuni, ka di zaŋdi shɛb pahiri Naawuni ni ti tam lan zuɣu n-suhir a suhigu. A suhulaanbɛba Naawuni ni yihi o n-kpaag o nuu ka chɛ a ni zaŋ Annabi sallallahu alayhi wa sallam war a nyɛla ŋun wubisiri nachimba, ŋun wubisiri musulinima, ka di zuɣu chɛ ka o wubisiri nachimba bihi ban na yiɣisiri na.

Gum Naawuni gbaamo viɛnyɛliŋga. Chɛ ka a yɛla gbalinla Naawuni na ti tamlana. A yi gbaai Naawuni ka gu Naawuni n-gbaag o viɛnyɛliŋga, Naawuni gba ni gbaag a. Naawuni gba ni gu a di zaŋ a yɛla dalim a bin namdi taba. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Gbaai Naawuni na ti tamlan viɛnyɛliŋga a yɛla puuni, a ni nyu a tooni. Muɣisigi yi ti paag a ka a bol o, wan faag a bahi. Bukaata yi ti kaana ka a lɛbi o sani, o mali bukaata maa ti a, domin o mi ni o kɔŋko ka a jɛmda, o mi kɔŋko ka a lahi suhir a. Iza sa'alta fas'alillah, a yɛn suhi a suhi chɛ yin suhila Naawuni, di suhi so shee Naawuni na ti tam nana. Wa iza ista'anta fasta'in billah, a yi bo sɔŋsim nyin bomlila Naawuni sani, ka daa wuhi wuhi o Tawhiid ŋɔ maa. Dini n tu ni ti wuhiri taba ka wuhiri ti bihi ka ti mi ni kamani ti sɔŋsim bela Naawuni natitamlan sani. Ti suhisi suhirimi chanila Naawuni natitamlan sani, amaa ti yɛn suhi ti buɣa n-kɔri viɛri ba n-tum tuun shɛŋa din yɛn wuhiri ni kamani bɛ gba malila yiko shɛli din ni tooi tum. Aayanim kanna n-yɛn chɔɣim ba, n-yɛn gbarigi ba, n-yɛn yihi ti. ni ti miri ka ti zaŋdi Duuma shɛb mi pahiri Naawuni na ti tam lan zuɣu, ka bɛ zaa nyɛla Naawuni ni nam ninvuɣ shɛba ka nam a gba zaa. Ti suhiri ti Duuma Naawuni na ti tam lana, Shiriku nyɛla bimbɛɣu Naawuni yihi n-ti di puuni. Shiriku nyɛla m-busim bini Duuma Naawuni dolisim ti di puuni, Naawuni yihi n-ti di puuni. Tin pun tum tuun shiriku shɛŋa ti niŋmiya tuuba labi Naawuni na ti tam lan sani. Nyin dee yi niŋ tuuba Naawuni ni deegi, amaa kpi ni dina Naawuni ku lahi deei a yi kpi ni dina a ni zani yuunduma Naawuni na ti tam lan tooni. A mi mali li n-niŋdi li nyin wurim mi li, nyin saɣim mi li, nyin yim di yɛla ni, Gurum n-nyɛ li, kani n-nyɛ li, nintuu n-nyɛ li, bɔnyi n-nyɛ li, zuya n-nyɛ li, gbaŋ n-nyɛ li, siturili n-nyɛ li. Inna shirka la dhulmun adhim, zualin karili m-bala ka n Duuma Naawuni ni ti tam nana. o bi deeri li. Naawuni na ti tam nana, o chɛli ti tam tawhiidi soli zuɣu ni, ka ku ti ni tawhiidi Duuma Naawuni di zaŋ ti pahi shiriku niŋdi bɛ ni. Ti suhiri ti Duuma Naawuni. Naawuni deemi ti nolɔri. Naawuni deemi ti suhisi. N Duuma Naawuni, ti ni kpe m-pili li ni bisimillahi shɛm, Naawuni chaɣi ti naali ni alhamdulillahi. Binshɛɣukam din yɛn kana ti chirim ti di puuni, Naawuni niŋ li katiŋa. ŋun kammali o bukaata ka zaŋ kpa Naawuni, Naawuni mali ni ti o, ŋun kammali o gɔgaliga ka zaŋ kpa Naawuni, n-doma Naawuni tim o gom, ŋun kammali o duŋ ka zaŋ kpa Naawuni, n-doma Naawuni tim o nasara ni dimli maa zuɣu, ŋun kammali o daguli ka zaŋ kpa Naawuni, Naawuni larigim o daguli maa puuni, n-doma Naawuni na ti tamlan lirimi ti daashia. Ti barinima n-dɔmi Naawuni yihim bɛ tilahi polo, Naawuni tibimi ba ti suhuri ti ti daalifa kpamba ŋɔ, Naawuni pahim ba alaafee, ti daalifa kpɛma afa Sa'iidu n-dɔmi Naawuni pahim o alaafee, n-dɔmi Naawuni na ti tam lan tim o gom, Naawuni na ti tam lan paligim o suhi. ni o zuɣulaan paɣa Afa Tanko ni Daalifa Afa Abdulrazak ni ti Daalifa Afa Mukhtar ni ti Daalifa Doctor Abdulaziz Afa nim maa nyɛla ban zoogi ka galisi ni Musulim nim zaasa nangban yiŋ bɛ barinim ni nyɛ shɛba Naawuni yihimbu tilahi polo Naawuni tibimi ba dama Naawuni daa bihimi Naawuni larigim ba ban daa zani Afa Dura nyaaŋa n zani o luɣuli hali ka Salo ni chaŋ paai shɛm ŋɔ ka tawhiidi ka di niŋ ya ka sunna ka di niŋdi ya, n doma Naawuni bɛ ban lab o sani Naawuni zom ba nambɔɣu, Naawuni malim bɛ chi o ma ni ŋun ti bah ti daalfaa faadura, Naawuni chaŋ o bɛ vuhim shee, n doma Naawuni kpɛhim o Annabbaawanim bɛhigu shee, zuɣusimanim bɛhigu shee, ban daa lu fii sabiililahi tɔbu ni bɛn daa bɛn bɛ luɣ shɛli polo Naawuni ʒilim o nimaani. o paɣiba ni o bihi ban dol o nyaaŋa ni ti ma ŋun na guui ŋɔ, Duuma Naawuni yihim o nini sabigu ni, Duuma Naawuni na ti tamlan yihim o nini sabigu ni, ŋun kam mali gogiliga, Duuma Naawuni tim o gom. Ti ninkura ŋɔ mi, ninkurilim ni bɔri shɛli Naawuni di mɔŋ ba li, Duuma Naawuni na ti tamlana wa pahim ba alaafee. Duuma Naawuni chɛli ba ni tawhiidi soli zuɣu ni, ban mi sɔŋdi Musulinsi daadiini Naawuni sɔŋ m-ba. di be di puuni niriba pam bi ti jiŋli ŋɔ n-ti Afanima n-larigi o bɛ mabihi noli, ŋun kam larigi o kpee noli Naawuni di mɔŋ o di laara, doma Naawuni zaŋ niŋ o miizaani ni, Naawuni tim o din garili, doma Naawuni tim o din garili, Naawuni tim o din garili. Ti suhiri Naawuni na ti tam lan tiri TV stations ŋɔ doma Naawuni sɔɣim ba ni bɛ tuma maa ka gudu bɛ kpabtuɣa tiba ka yihi ariziki din yɛn zaŋ lihili ka di chaŋ tooni. ni radio stations zaa fa ban kpuɣiri tafsiri nima ka kpuɣiri kari ŋɔ maa Naawuni gulli ka tahili tooni. Ti ma so n-ti jiŋli ŋɔ sɔŋsimdiriba di di ku tu la lala ni ti zaa di tooi ʒiini kuɣisi zuɣu amaa ti galisiya ni ti tooi ʒini kuɣisi zuɣu. So beni ʒii mali o la muɣisigu di zuɣu ti tuzo paɣa so Haji Naziha n-ti Haji Naziha Sabaa ni bala. O ti ti kuɣisi pishi ni di zaŋ sɔŋsi di pa shɛli shɛba ni paali n-ʒini. Amaa ti ni m-ba nya bihi ŋɔ ŋuna ninkura n-tu ka bɛ ʒiina. Ti ni bihi ŋɔ di deegi kuɣisi maa ʒishɛhi maa ʒini ka chɛ ninkura. o niŋ li maa ka bɔrila o bukaata maligu Naawuni zaŋ mali o bukaata daabia n-nyɛ o Naawuni lirigim o o daabilim maa ni ka o chani soya Naawuni gum o soli maa ka tiɣi o ka chɛ di sarati ni di barina ka labsi o yiŋna ni alaafee so gba lahi ti ti di ŋuni DH industry. Bɛ gba n-ti ti sɔŋsim na, Naawuni sɔŋmi bɛ gba. Ti ku tam teebuli ŋɔ lana yuma a shɛm bɔŋɔ ka o daa ti ti li? Ti suhiri Naawuni, O ma mi n-daa kani, Naawuni zom o ma maa nambɔɣu o ni ŋun kam mali Aduwa bukaata ti zuɣu, Naawuni na ti tam lana o malimi o bukaata ti o. Ti kpiimba maa Naawuni chɛ ka bɛ be vuhim shee, niriba yi katinsi na, Naawuni guli ba soli maa zuɣu. M Duuma Naawuni labsim sokam yiŋ ni alaafee,